Artist Mwndideg, Disgrifiad Sain. Gwenny Llwyd ydw i. Rydw i'n gynhyrchydd ymgysylltu i Artist Mwndideg. Dwi'n darllen o destun a ysgrifennwyd gan Heledd Evans. Dyma ddisgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn yr arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, rhwng mis Hydref 2023 a mis Chwefror 2024. Mae yno weithiau gan dri artist. Rushdi Anwar, Murina Al Sohl ac Alia Farid, sydd i'w gweld yn y drefn honno yn orielau'r adain orllewinol. I nodi ugeinfed penblwydd Artes Mundi, mae gwaith ychwanegol i'w weld hefyd gan Bernie Seal yn Oriel 18, yr oriel ffotograffaeth ar yr un llawr. Mae gwaith Rushdi Anwar wedi ei gyflwyno yn nwy ystafell gyntaf Orielau'r Adain Orllewinol, ac wedi ei seilio ar ei brofiad bersonol o drais diweddar a pharhaus yn Kurdistan. Mae'n cyfeirio at aflonyddwch presennol ac aflonyddwch yn y gorffennol i drin a thrafod themâu sy'n ymwneud â dadleoli hunaniaeth a'r tro yma a ddioddefir o dan gyfundrefnau trefedigaethol. Wrth i chi fynd i fewn i'r oriel gyntaf, fe ddewch chi ar draws deuddeg o flychau wedi eu trefnu'n daclus mewn pedwar rhes o dri. Blychau brown tywyll yw'r rhain, tua maint papur A4, gyda chaeadau gwydr clir. Mae patrymau oren geometrig yn arddurno'r caeadau, a'r rheiny'n plethu dyluniadau Islamaidd a Sbaenaidd. Y tu ôl i'r tresu hyn o flychau mae panel mawr, sy'n sefyll ar ei ben ei hun, a hwnnw tua tri medr a hanner o led a dau fedr a hanner o uchder. Mae ffotograff du a gwyn o fosg sydd wedi ei ddinistron rhannol wedi ei argraffu ar y panel hwn. Ar hyd canol y panel, sy'n cuddio delwedd o'r mosg yn rhannol, ceir rhes o dri ffotograff lliw, llai o faint, sy'n dangos y tu mewn i eglwys sydd wedi ei ddinistrio. Mae'r ffotograffau hyn wedi eu arddangos mewn fframiau du tenau. Gyda'i gilydd, mae'r blychau a'r ffotograffau'n creu darn We have found in the ashes what we have lost in the fire. Creodd Anwar y gwaith hwn ar ôl ymweld â Bashika yn 2016. tref a gafodd ei ddinistrio mewn brwydr yn erbyn ISIS. Fe'i ddisgrifiodd fel tref ddi-ffaith, yn llawn gwastraff ac arfau wedi ei ddinistrio. Ym Bashika, daeth Anwar ar draws eglwys wedi ei ddinistrio. Yn yr eglwys, daeth o hyd i nifer o flychau golau yma ac acw, a allai fod wedi cael ei ddefnyddio fel addurniadau crefyddol yn yr eglwys unwaith. Daeth hefyd o hyd i weddillion dillad ac eiddo ac drugareddau personol, a allai fod wedi perthyn i ddinasyddion a symudwyd o'u cartrefi neu a lofruddwyd gan ISIS. Mae Anwar yn ail-greu plychau a rhai o'r trugareddau yn y gosodiad hwn. Mae'r blychau yn cynnwys ffotograffau a gwnaeth Anwar eu cymryd o'r eglwys Ond maen nhw wedi llosgi yn rhannol, sy'n adleisio'r dinistr i'r eglwys, ac wedi eu cadw mewn resin. Mae'r delweddau'n ymddangos yn gignoeth, gyda darnau du, ulw ac arnyn nhw'n swigod. Mae rhai o'r manylion yn y ffotograffau yn dal i'w gweld fel ysbrydion delweddau o'r gorffennol yn codi i'r wyneb. Yn y blwch frent ar y chwith, wrth graffu fe welwch chi ffotograff o bentwr o esgidiau a gafodd ei gadael ar ôl yn yr eglwys. Mae'r wal ar ochr dde'r blychau wedi ei pheintio'n fllwyd tywyll. Mae saith o silffoedd pren yn rhedeg ar hyd y wal, gyda chyfres o ffotograffau â chwech du a gwyn arnyn nhw mewn rhesi. Ffotograffau archifol yw'r rhain o gyflafan gemegol 1988 yn Halabja tref enedigol Anwar, lle collodd 14 aelod o'i deulu eu bywydau. Cafodd y rhain eu gwerthu mewn marchnadoedd fel printiau ar y pryd, i godi ymwybyddiaeth o'r drychineb. Mae nifer o delweddau'n cael eu hailhadrodd, gyda mwg a huddygl yn cymylu pob un yn arw. Mae'r delweddau yn troi deunyddiau gwenwynig fel y nwy cemegol a ddefnyddiwyd yn yr ymosodiad yn rhywbeth pendant a diriaethol. Wedi ei mowntio ar wal ar y dde i'r silffoedd ceir tri phrint mawr ar bapur gwyn, ac arnyn nhw gerdd, Butterfly Valley, gan Sirco Bekas. Mae'r gerdd yn ymddangos mewn Cwrdeg ac wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg. Gyda'i gilydd, mae'r gosodiad ar y silff a'r printau barddoniaeth yn creu'r darn A Few Lines of History. drwy'r porth boaog ar y wal chwith, y mae ail oriel sy'n dangos gwaith Anwar. Wrth i chi fynd i mewn, yng nghornel chwith yr oriel, mae un wal wedi pheintio'n las, cobalt, a'r llall yn goch, lliw gwaed. Ar y naill wal a'r llall. Mae printiau mawr sy'n portreadu cymeriadau mewn lifrai milwrol. Mae'r portreadau wedi eu gwyrdroi ac yn ymddangos ar ei ffurf negatif. gan wneud i'r wynebau ymddangos yn dra amlwg ac fel pe baen nhw wedi eu cerflunio. Mae'r portreadau yn yr un lliwiau â'r waliau, glas cobalt sy'n cynrychioli Ffrainc a choch lliw gwaed sy'n cynrychioli Prydain. Maen nhw'n cynrychioli'r arweinwyr trefedigaethol o Brydain a Ffrainc a ail-luniodd fapiau'r Dwyrain Canol ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe symudon nhw ffiniau gwledydd a gorfodwyd nifer o bobl gwrthaidd o'u cartrefi o ganlyniad. Mae'r mapiau a lunwyd ar ôl y rhyfel wedi eu gosod ar ben y portreadau. O flaen y portreadau ceir plinth gwyn isel gyda mat gweddïo wedi ei frodio ar y top. Ochr yn ochr â'r portreadau maen nhw'n creu'r darn When you pray for black gold, you must deal with the burning smoke too. Mae'r mat gweddïo yn llwyd felyn a brown, ac mae arno batrymau ysgafn. Mae'r arwyddion defnydd rheolaidd a threulio ar y mat. Mae darnau wedi eu hatgyweirio â darnau sy'n pylu, ac mae ffibrau wedi'u gwisgo. Wedi'i frodio ar y mat mae map a lunwyd o'r Dwyrain Canol ar ôl y rhyfel, gyda llinellau onglog bras i ddangos sut y rhannodd grymoedd trefedigaethol y tir. Yn y cefn, yng nghornel dde yr ystafell, a'r blinth sy'n cyrraedd uchder y wasg, ceir cerflun du o gramoffon. Mae hwn wedi ei fwrw o bres, sef metel a gysylltir yn draddodiadol ag arfau a rhyfel. Mae'r gramoffon yn ddu ac wedi ei gerfio â thestun Arabeg a chylch o amlinellau siâp bomiau. Mae'n chwarae sain o glipiau o wrthdaro a phropaganda o'r can mlynedd diwethaf. gan gynnwys sain milwyr yn chwibanu i gyfeilliant cerddorfa, sais yn gweiddi 'There must be war', ac adlais dynion eraill yn dweud 'God wills it'. Darllediadau radio archifol, gwychlyd, o Loegr ac America, a chlipiau o Donald Trump yn areithio'n gyhoeddus gyda sain camerâu yn fflachio yn y cefndir, a'i araith yn gorffen gyda'r geiriau 'There is a lot of sand that they can play with'. Gyferbyn â'r gramoffon ceid cesus gwydr, sy'n cyrraedd uchder y wasg, ac ynddyn nhw deunydd archifol yn gysylltiedig â'r gramoffon. Mae arddangosfa Anwar yn trin a thrafod yr effaith mae trefedigaethu wedi cael ar y Dwyrain Canol, a'r effaith y mae dal i'w chael, wrth i'r grymoedd trefedigaethol rannu'r tir. Arweinodd hynny at ddegawdau o aflonyddwch a gwrthdaro gwleidyddol sy'n parhau hyd heddiw.